ndio kaini tu kadhi na mwana mwanake nake aliona ati ah enda huko mwanamke Mm. si mmoja ndangĩhota kũhandle conflicts ndangĩhota kũhandle challenges cia marriage athire kũingĩra thĩinĩ wa kĩndũ atamacuĩte kũigana Mm. nĩtaũte mwana standard 4 Mm. ũmũtware standard 8 ageke kĩgeranio kĩa 8 nĩ agwĩka Mm. tondũ ona harĩ na ciũria cia standard 4 cigũka hau Mm. no the bigger part of kĩgeranio kĩu Mm. ndekũhota Yeah, koguo yeah, ndekũhitimu Mm. no no akũgwa Mm. ta rĩu ũngĩona mwanake wa mĩaka 35 rĩ Mm.

Ah, mwĩroreri wa Mr. Chairman TV nĩ ndakũnyita rĩngĩ mũthenya ũngĩ nĩ wa Monday, mũthĩ nĩ Monday na ngagũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ. Nĩ njũkĩte na gũkũ mwena wa Roysambu, Orĩngĩ. ĩni na ngacerera ndungata ya Ngai. Eh? Pastor Steve. Eni. Kwana ate. Kwega biũ. Rekona thayo. Nĩ mũingĩ biũ thayũ. Ehe. Tũracaria kũ tũkũ channel. Mm. Tũkaĩre andũ. No mũrahunjia. Biũ kabisa. Ehe. Jesu. Nĩ tũrahunjia. Mm. Na kũhunjia thayũ na wendo wa Jesu. Eh. Ĩ kũrĩ andũ othe. Yeah. Mm. Na gũkũ kũrĩa counseling no ndĩrakĩwa no mũra no mũra no mũrarĩria andũ na maũndũ ta ma. Ũcio nĩguo wĩra wakwa. Mm. Gũtura mĩtũrĩre ya andũ. Ehe. Especially

so I'm in the process of doing my masters Okay. eh, ndĩrenda gwĩka maũndũ macio nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũhĩga makĩria Mm. tondũ ũkĩrĩ na maũndũ maingĩ ma kũmenywo magĩ nĩ Okay. kũmenywo Nĩ hega, nĩ hega, Ĩĩ, nĩ nĩ. hega. Rĩu ũmũthĩ, eh, he, ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrĩrie rĩrĩ, yes ũhoro wa relationship. mm. Tondũ ũrakora thikũ ici relationship nyingĩ ũrakora itirabaki. yes Ũgakora andũ nĩ mandĩti mĩeri ĩrĩ ĩtatũ nĩ mahĩtania. yes Aya ũngĩ akadetie mũ- mũirĩtu akagĩa mwana Mhm. akauga arũme othe nĩ kĩndũ kĩna itekwenda gũtambũra kĩa magũrũ mana ona mau- maugaga na ngitĩ ona Ah, rĩu ũkarigwo atĩrĩrĩ thĩna wĩkũ tondũ ũngĩringithania tuge na hau gatene wakoraga ta rĩngĩ gũtirĩ na gũtirĩ na breakups nyingĩ ta ũrĩa kwĩna cio ũmũthĩ thikũ ici andũ especially women eh, wanasema wanataka kuwa independence independent independent niĩ ndirabatara mũndũrũme ngwenda ngwenda ngũ- ndenda twarĩrĩrie ũhoro in, in align with that one yes yeah so ndaigua ta kĩrĩa waria ũhoro wakĩo rĩ Mm. kana kĩrĩa wagweta mbere biũ rĩ Mm. nĩ atĩ relationship nyingĩ itirahota gweterera nginya kĩhiko mhm nĩ irambũrĩki Mm. kana andũ nĩ marambũrĩka thĩinĩ wa relationships yeah ndũgũ cia wendo Mm. na rĩti ya igũrũ mũno eh nginya matarĩ marakinya gũtuĩka nĩ mahikania wanyita mm. ah, gĩtũmi nĩ kĩ kĩratũma mm. relationship ci break na na rate ya igũrũ ũguo na o ũguo ũga Mr. Kimemia mm. ah, nĩ ira break gũkĩra hau kabere tondũ hau kabere rĩ ona wakoraga aciari nĩo marethera mũndũ mũndũ ũrĩa ekũhikia kana mm. uria ukumuhikia for that matter mm. na nginya ona mburi ikanja kurutwo eh. ona inyu mutari muraniria eh. na ũgakora ona mũndũ nĩ atuĩka comfortable nĩ etĩkĩra Mm. ĩĩ nĩ ngũhikio nĩ kĩmemia wa njũgũna Eh, kairĩtu ka mũrĩmo ũrĩa ũngĩ gakerwo we ũkahika ũkũhika kũrĩa ehe, na mbũri kareho nĩ athuri ehe, na mũ- na mũirĩtu agetĩkĩra na magathiĩ makaingĩra kĩhiko-inĩ na ah, magatũrania eh, gĩtio makĩrĩ ma cũcũ maitũ acio that's true, that- that- that- magĩciarire eh, ciarĩte nĩma, nĩma, nĩma.

Eh, aigana ona eh, na rĩu harĩa nginyĩte Mm. gũtirĩ mwanake ona mũingĩ hoka niĩ mm, Eh, niĩ ndigwĩciria kũrĩ mũndũ- mwanake ũngĩnjĩra nĩ anyendete njigue mm, rĩu niĩ matũ maya makwa nĩ maiguĩte maũndũ maingĩ mũno mm, tondũ kũrĩ ma- manjĩraga akanjĩra mm, niĩ ona kwanja rĩu ndĩrenda o ciana ici mm, igĩrĩ mm, niĩ ndikũhika mm, Eh, ndikwenda kĩhiko mm, na ndiati nĩ arageria kĩhiko eh, ndarageria kĩhiko no arauga niĩ ona kĩu kĩhiko ona itakĩũĩ mm, ndigũkĩ mm, ndigũkĩenda mm.

na kuu kũngĩ Mm. ithe ndigũgĩkora mathĩna maingĩ gũkĩra macio Mm. rĩu magakĩagi ũguo ũgakora relationship nyingĩ itirengera itirakinya thĩinĩ wa kĩhiko Mm. ona wakora mũndũ nĩ akũndĩti na andũ ikũmi Eh, gũtarĩ ũmwe ona ũmwe wao Mm. arĩ ona nĩ agĩrĩire mahikanĩre mm. ikabũrĩki ciothe ikabũrĩki Mm. eh, watu wanaruhusu hope so niki kiratuma relationship nyingĩ ci break the reasons na nĩ kwenda mũthikĩrĩrie witũ na mwĩroreri witũ athikĩrĩrie wega haha tondũ mm, nĩ egũteithĩka mm, kĩndũ kĩa mbere mũndũ gwĩtwo kĩmemia eh, nĩ kĩndũ gĩtagwo mĩthingi mĩũru mhm, mhm. rĩngĩ mũndũ a- a- agũteng'era gwĩciria atĩ ndaria ũhoro wa mĩthingi ya kwao nyu mũciĩ atĩ baba wanyu na guka guo ti ũguo Mm. ndĩrauga Mm. ndĩrauga atĩrĩrĩ ũrĩa mũrambĩrĩria relationship ĩyo yanyu Mhm. mũthingi ũcio na rĩu nĩ njĩraga andũ ngamera atĩrĩrĩ gutire hindi ungiaka nyumba Mm. utambite gwikira muthingi That is true. na wikiraga muthingi kuringana na urenda nyumba iyo yaku ithii nginya ha Eh. relationship niguo ihana kana ndugu cia wendo niguo ihana Eh. uria wamiambiriria mwambanangiriria atia undu ucio ni umataga kana nyumba iyo ni gutura na Foundation. iguthii nginya ha Mm. na ngeri horo foundations haha ri Mm. nä kå rä maå ndå å tagä rä irwo nä kå include Mm. thĩinĩ wa foundation ya kana mũthingi Mm. ma- ũtagĩrĩirwo kũmakuruhania Mm. thĩinĩ wa mũthingi wa ndũgũ yanyu Mhm. kĩndũ kĩa mbere Mm. nĩ gũkomania Mm. kĩmemia angĩkorwo relationship nĩ gũtũra Mm. na nĩ kaingĩra kĩhiko-inĩ Mm. kĩndũ kĩa mbere mwagu nĩ kũiga kũraya na inyuĩ Mm. nĩ ũhoro wa gũkomania Mhm. na ndakũhe uh, advice ĩyo kana ũtaro ũcio itegũkũrĩhia ona kĩ Mm. wandĩke ũguo ngoro-inĩ yaku na meciria-inĩ maku Mm. nĩ njũka andũ aingĩ makũregana na ũhoro Mm. ũcio Mm. nĩ tondũ mĩĩrĩ yao Mm. nĩ ĩrenda kwĩiganĩria na Yeah. kũrĩ andũ metĩkĩtie hatirĩ ndũgũ Mm. hata nĩ gũkomania Mm. macio nĩ maheni ma kuma kwa ngoma Mm. ona ndirakwĩrwo gũtũ ndĩmũhunjia Eh. ndirakwĩrwo gũta mũtarani by the way Ehe. ndirakwĩrwo gũta mũhunjia Ehe. ndirakwĩrwo ta mũtarani the moment wetĩkĩria gũkomania gũke thĩinĩ wa mũthingi wa ndũgũ yanyu Mm. already nĩ wathoga process ĩrĩa ndũgũ yagu nĩ kũbuata Mm. nĩgetha hakinye handũ rĩu harĩa ũngĩhokera mũndũ nginya mwĩrĩ waku Mm. so ĩyo ndũgũ ndĩrĩ na maica Mm. tondũ nĩ mwathoga process ĩyo mwaingĩria kĩndũ gĩtagĩrĩirwo gũkorwo thĩinĩ wa mũthingi But it is the norm. actually reke ngwĩre nĩ no nĩma Eh. no gũkomania rĩ kwangu nĩ gũkorwo kũrĩ ha- kũhana tarĩ reward Mm. kana resort Eh. ya kĩrĩa mwambĩrĩrie Ehe. no kũngĩtuĩka nĩ kũingĩra thĩinĩ wa kwambĩrĩria Eh. kũingĩra thĩinĩ wa mũthingi Eh. already nĩ gũgũthonga foundation ĩyo ndĩ- ndĩkũrũgama Mm. most likely relationship ĩyo ndĩngĩkinya marriage-inĩ Mm. mũtatiganĩte Mm. nĩkĩo ũrona twĩna so many single mothers Mm. ciana iciarĩtwo Mm. nja ya kĩhiko Mm. ita airĩtu matahikĩte Mm. na ũhoro ũcio ũkaingĩha mũno nĩ tondũ wa maũndũ macio Mm. na foundation nĩ tũrĩ ora thĩinĩ wa foundation rĩ Eh. ndona ta mena kĩũria Eh, kĩ- Ndĩ- gĩkanitha ndwagĩrĩirwo Eh? no gũkũ nja andũ marakiuga ndũngĩgũra ndũngĩti- ndũngĩgũra ngari ũtekĩte test. haya reke ngũrie Wakiuga. Mr. Mr. Kimemia Eh, ndũngĩgũra ngari eh, ũtekĩte test eh. karĩ kĩratũma wende gwĩka test o ĩmwe tu

wa gũkũmenya rĩu emotionally okay okay ah, so ũkoraga nĩ- nĩ waingĩra nĩ ta gĩtama wehumbĩka gũkomania thĩinĩ wa kĩhiko thĩinĩ wa relationship rĩ relationship eh? kũhanaga tarĩ kĩ- gĩ- gĩkunĩko gwa gũkunĩka maitho mm. ndũkone the bad side ya mũndũ ũyũ alright na ndũkagerie ndũkahote kũmenya mũndũ ũcio wega mm. tondũ mũndũ akũhete mwĩrĩ wake nĩ kuga atĩrĩrĩ niĩ gũtirĩ kĩndũ itangĩkũnengera that ona ngoro yakwa nĩ njĩkĩte atĩa mm. nĩ ngũnengerete mm. tondũ mwĩrĩ nĩ very private eh. so ah, ũguo nĩ kuga nĩ wahingĩrĩria ũhoro nĩ ho ũkoraga rĩmwe ũkiuga niĩ mũndũ ũyũ ndiamenyaga ahana ũũ Mm. wakĩgiririe kũmũmenya akĩrĩ we wamburokire process ya kũmenya Mm. so foundation iyo yathũka Mm. rĩu maũndũ mathiaga maharaganĩte ũguo Mm. na thĩinĩ tũrĩ o harĩa ha foundation kana kĩ- mũthingi wa wa relationship nĩ mũ- nĩ mũ- ti mwega rĩ Mm. nĩ ũgakora

reke tu- twĩtĩkie ngai Eh, reke tũmenye ngai nĩwe wĩ- wĩ ha- wĩ hamwe na ithuĩ eh, no nĩ meciria mao na mĩkĩre yake ya ma- ya maũndũ rĩ hatirĩ handũ ma include jehova mm, hatirĩ handũ ma include ngai hĩndĩ ĩrĩa mũthingi-inĩ waku ngai agaho mm, ona na gũkũ thutha ũgĩkageria kũmũboci ndakaingĩra eh, eh, ndakaingĩrana yeah, yeah. na ti kũrega ararega Mm. no nĩ tondũ nĩ ya maũndũ ũrĩa hana rĩ kĩrĩa gĩothe ũtekĩrire thĩinĩ wa mũcoro waku Mm. ndũkahota gũkĩboci Mm, nyũmba ĩhanaga ũrĩa yacorirwo eh, na angĩkorwo ndĩ- kĩrĩa gĩ- kĩrĩa ũrenda gwĩkĩra gĩtiarĩ mũcoro-inĩ Mhm. Nĩ- no kĩrĩonekaga nĩ gĩa kũringĩrĩrio Mhm. na gĩtikarũgama no gĩkagũa Ehe. koguo ũgakora atĩrĩrĩ angĩkorwo andũ matikwenda kũinclude kana gũkuruhania ngai Yeah. thĩinĩ wa ndũgũ yao Mm. mũthingi ũcio ti mwega so Okay. mĩthingi mĩũru nĩyo ĩratũma Mm. number one relationship ciage gũkinya Eh, ingĩra thĩinĩ wa marriage eh. ndiĩ kana hau nĩ wakĩhanyita Hau nĩ ndahanyita. yes Wrong foundation. Wrong kana- foundation. Eh. nĩ ĩratũma relationship ciage gũkinya Mm. aciagĩrĩire Mm. reke ndĩthiĩ harĩ ũndũ ũngĩ Mm. kĩrĩa kĩratũma ndũgũ cia wendo ciage gũkinya harĩa ciagĩrĩire tũingĩre kĩhiko-inĩ Mm. nĩ kĩndũ gĩtagwo wana Mm. nĩ gĩkũyũ nĩ kĩhĩnju Mm. wana rĩ Mm. nĩ immaturity Mm. na gĩthũngũ Mm. kana kũ- andũ gũkorwo ti agima meciria Aha. makaiga na kũhika na kũhikania Eh. ta rĩu rĩ eh, kĩmemia nĩ njugaga mĩ- mĩaka rĩ Mm. nĩ tũkiugaga age is a number Mm. age is a number Mm. no extraordinary cases no cio ũgũkora mũndũ nĩ ahikae mũnini mũno kana ahikanie mũnini na kĩhiko kĩu gĩeka atĩa gĩatũra Mm. no in real sense Mm. nĩ kũrĩ mĩaka nĩ kũrĩ mĩaka generally wagĩrĩirwo nĩ kwamba concentrate na maũndũ mangĩ Aha. tondũ ndũrĩ ũragimara kũigana relationship ti cia ciana marriage ti ya ciana Eh, okay kĩndũ gĩkuwa relationship marriage ti ya ciana eh, koguo rĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrarirĩti na mũndũ rĩ mm, mũrenda mũhikanie rĩ Mm. nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũconsider

mũndũrũme rĩ Mm. nĩ kũrĩ mamacuaga tene Mm. ona na mĩaka ĩyo 26 27 28 Eh. Ah, no ũthuthuria nĩ wonanagia maturity ya arũme kaingĩ Mm. ĩingagĩrĩra harĩa ake approach that Oh. to 35 Mm. nona Mm. no no hikanie bado nayo 25 Mm. ona 26 Mm. nao mena mutumia wake rĩ Mm. mateithanie kira mundu o ũrĩa onaga- na menyage ndonahikio nĩ mundu ũrĩkĩtie kũgimara biũ Mm. kũrĩ o maũndũ ũrĩa onaga mena Mm. ũwana burani Mhm. tauni na mutumia wakwa kwĩ tũmaũndũ twekaga Mm. twahikania ũguo Mm. no rĩu ndũngĩtuona rĩngĩ Mm. ndũngĩtuona Mm. ĩĩ nĩ twĩbundithĩtie ũrĩa tũrĩcũrũvaga

Mm. Eh, nĩ gũikara mũraikarania na gũtirĩ mũtareka Mm. no mũtihikanĩtie kĩhiko ti gĩa ciana Mm. so kĩrĩa kĩratũma relationship nyingĩ break number 2 Eh. nĩ immaturity Mm. andũ matieterera makinyie mĩaka Mm. na to mĩaka tu makinyie experience Mm. ya maica ĩrĩa ĩngĩtũma makorwo meharĩrĩirie kĩmeciria Mm. kũ- kũrũgamĩrĩra kĩhiko kana gũkorwo marĩ thĩinĩ- makĩingĩra thĩinĩ wa kĩhiko Mm.

ngai makĩgeririe mwaka ya matianinire mwaka nĩ mageririe na yoragia eh, yoragia ũhoro ũcio ũgathira rĩ ĩni tondũ rĩu arona kwanja rĩu nĩ ambĩrĩria nginya kuona tũirĩtu tũngĩ na kũu nja Rĩu rĩu nĩ nũ ndarehe haha ĩyo nĩ challenge ĩmwe ya, ya, ya wana wana arũme rĩ Eh, okay mũndũ rũme nĩ akũra akĩona hiki mm, through out mũtũrĩre wake mm, ona na mĩaka 70 no Mm. yonaga tũirĩtu twĩ tũthaka eh, ĩyo nĩ nature ya mũndũ mm, no itua rĩa gũikara na mũtumia wakwa na ndikahiki ũngĩ rĩ mm, ona ona kũngĩthũka biũ nduĩke ndagĩa na gacungwa na ndirauga andũ magĩa na tũcungwa Mm. ona kũngĩthũka biũ nduĩke ndagĩa na gacungwa ndigĩte Eh. mũtumia wakwa rĩ Eh. ĩyo yũkaga na maturity Mm. maturity Mm. mwanake wa mĩaka twendi rĩ Mm. mekũhĩngĩcana na kairĩtu mahĩngĩcane ũguo ahenda we ata Ina. cigui nini Eh. Ii, maikanie na kũu Mm. ndio kairĩtu ka- kathiĩ na mwana mwanake nake nĩona atĩ ah aende na huko mwanamke Mm. si mmoja ndangĩhota kũhandle conflicts ndangĩhota kũhandle challenges cia marriage

mwanake akĩhikania You are very likely. you are very likely marriage iyo ndĩgũthiĩ kũraihu Mm. no mũirĩtu no ahike ena mĩaka mĩnini tuge ona 20 Mm. no mũndũ mũrũme amũhikia na mĩaka 30 Yeah, yeah. nake nĩ arahota kũmũhandwo na kũmũteithia kũmachua Yeah. ndaramũkũma na nĩ aramuunderstand mĩaka yake Eh. na kĩhiko kĩu kĩrũgame Eh. no the other way round can never work Mm. atĩ rĩu mwanake ena mĩaka 20 Mm. mũrarĩtie na mũirĩtu wa mĩaka 26 Mm. gũtirĩ kũndũ kĩhiko kĩu kĩngĩthiĩ Mm. tondũ kĩhiko gĩtitwaragio nĩ mũtumia gĩtwaragio nĩ mũndũ ũmwe Mm. na no nginya maturity yake Can I ask you a question? Basically, yes Or how her age? njuria atina thina mundu wa ngai Should you nagĩrĩirwo kũhikia mũtumia mũkorwo gũkĩra? eni eni reke ngwĩre Na inyuĩ to inyuĩ psych- psychology mugaga atĩ mũthuri amachuaga mbere gũkĩra niĩ ndi ndauga ũguo the, uh, kuna hiyo kwa nini kwa psychology they are, they are sijui wamefanya hiyo utafiti Mm, nĩ kugĩtwo ona ndũhenanĩtie Ehe. no hakwa ndirĩ ndauga Mm. gĩtũmi kĩrĩa gĩtũma njakuga nĩ gĩkĩ

ahikie mutumia wa miaka 45 Mm. mutumia ũtarĩ na mũthuri Mm. ndarĩ na mũthuri handũ Mm. Eh. Eh, ti mũthuri ti mũthuri ti mũtumia we- wene woya Mm. nĩ mũndũ ũtarĩ wahika Eh. na mwanake wĩna mĩaka mĩrongo ĩtatũ na igana That's na right, ĩtano eh. nake ndarĩ na mũtumia Mm. na ti mũtumia ate Mm. andũ acio no mahikanie na matũranie Tondũ nĩ- already nĩ mature. Tondũ erĩ nĩ matua so no ũhikie Yeah. mũndũ mũkũrũ You- you gũgũkĩra made a lot of sense, yeah. no ndũkanahikie mũndũ mũkũrũ gũgũkĩra Mm. angĩkorwo wewe mwenyewe mwanake wĩ below 25 years

we rĩ nĩ wĩharĩirie tondũ kũ- mũ- mũndũ ũyũ ena mĩbango yake we arekire mĩ- mĩbango yake arona atĩrĩrĩ Eh. nĩ akinya kũhikania Mm. no we rĩ mĩbango yaku ĩrahanaga atĩa Mm. so ũrakora priorities cira upside down Mm. nĩ kũrĩ hĩndĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũkona gĩthomo rĩ kĩrĩa ũrathoma rĩ rĩngĩ ta kĩagu nĩ gũka mbere ya Eh. ũhikanĩtie kana ũhikĩte Eh.

rĩngĩ wĩna brother yaku ũrathomithia Mm. na akarĩkia gũthoma next year Mm. na nĩwe mũrĩhagĩra thukuru Mm. na nĩ ugĩte niĩ nga- ngwa- ngũhika ndarĩkia brother yakwa arĩkia thukuru Mm. na ndakĩra mami witũ nyũmba Mm. na tũrĩ mũkũrũ rĩngĩ Mm. ũrĩ ona mĩaka rĩngĩ 22 23 24 Mm. kana 25 Mm. na haha nĩ hoka mũndũ Mm. na kanda ĩno ti atĩ nĩ gĩsponsor kana sponsor ndĩramaanisha atĩrĩrĩ Mm. mwahikania rĩ nĩ mũndũ wĩna mbeca ciake Atĩ ti mũndũ ũkuoya maũndũ maku mothe Ĩĩ, eh, sponsor ndiramaanisha atĩ gĩthuri kĩrĩa gĩthaa kairĩtu kanini eh, ndanyita. ndiramaanisha ti mũndũ ũkũhota kũsponsor eh? Mm. mabataro marĩa mothe wĩ namo mwahikania Mm, nĩ mũndũ onake no ũmĩethera-inĩ arĩ mm, koguo agũkorwo e liability harĩ we mm, so nĩ mwaingĩra thĩinĩ wa relationship mm, na mũndũ ũyũ mm. na no ũrateithia kwanyu no ũreka maũndũ marĩa mangĩ mothe Mm. wahota gũkora mũndũ ũyũ nĩ anjia gũkũ block gũkwĩra niĩ ũguo ũra- mbeca ciaku ciothe ũraruta na mũtikanĩtie nĩ anjia kũingĩrĩra kĩ Mm. maũndũ marĩa ũreka Yeah. so at the end of the day ũkora relationship nĩ ya break Mm. tondũ we mwenyewe nĩ ũingĩrire thĩinĩ wa ũndũ Yeah. already webangĩte ndũkwambĩrĩria mbere ya ũrĩkĩtie ũndũ ũngĩ fulani ĩyo no ngerekana ndirikana the best Eh, example ina, ina make sense no njuge atĩrĩrĩ ah, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũbangĩte priorities ciaku mũtũrĩre-inĩ Mm. one nĩ kĩĩ kĩagĩrĩirwo nĩ gũka mbere ya kĩrĩa kĩngĩ Mm. tondũ mĩtũrĩre ya andũ ndĩhananaga wathondeka priority yaku warora priority list yaku rĩ Mm. umenye harĩa kĩhiko gĩkũingĩrĩra kana relationship ĩkũingĩrĩra ndũkaingĩre thĩinĩ wa relationship commitment ya relationship harĩa hatagĩrĩire Mm. tondũ priorities icio ciahĩtana especially if- if it's a major era wa make Mm. thĩinĩ wa priority list yaku Mm. eh, mũthaiki nĩ mũndũ ũyũ woka mũtũrĩinĩ waku rĩ Mm. nĩ mũkũhĩtania Mm. tondũ ũrĩa ũrenda maũndũ maikare we tiguo arerĩgagĩrĩra Yeah. koguo at the end of the day Mm. mũgakora nĩ mwatuĩka nĩ mwatigana ta rĩu kũrĩ mũndũ wambagia relationship Mm. nyambia ũmũthĩ Mm. no nĩ aramenya next month rĩ Mm. nĩ arathiĩ njerumani nĩ akaigana

wambe uthi jama ni urikie ĩ Cokere. ucoke uke riu wambi tondu ti gugikua aragethi gukua Mm. Eh? ni wanyita Yeah, that's- so that is put your priorities right uguo ni urakora mundu aingĩra relationship-inĩ agacoka akaririkana he maundu mangĩ nĩ gũka mbere he maundu matarathi na mbere wega Eh. so at the end of the day wakora nĩ ya break Mm. tondu r- wrong priorities Mm. nĩciaingĩra handũ harĩa Mm. Mhm, mhm. kũrĩ mwanake onake ũngĩambĩrĩria kũdate ũndaria kũdate mũirĩtu Mm. na ndũrĩ onaki

okay ndirauga it happenaga wakona nĩ wandĩti mũndũ na wakwelewa Mm. na mũgathiĩ na mbere nake ona ũtarĩ Mm. kĩndũ Yeah. tondũ rĩngĩ nĩarona hena hope Mm. no especially kwa ha hope hatirĩ ho Mm. ndũronania ta wĩna any prospective Mm. um, kĩrĩa uh, uh, uh, ability Mm. ya, ya gũ support Mm. mũhiki ũyũ rĩ Mm. no menya nĩ agũthiĩ Nĩagũthitara.

ũgĩtwĩrorera tũtionaga tuoyaga ũndũ ũcio ũtarĩ wa kawaida mm. na tũgakũria ona no ũkomenti hau thĩ ũngĩenda hĩndĩ ĩngĩ twarĩrĩrie kĩ aya no no subscribe thĩinĩ wa channel ĩyo nĩ tũgũkena mũno no like video ĩyo na no ũfollow Pastor Steve kũrĩa channel-inĩ yake ya YouTube Eh, Ndegwa Steve JM etagwo Ndegwa Steve GM GM na maũndũ mau magakorwo magĩrĩire biũ Ĩni. tũthiĩ ĩyo ĩngĩ namba 4 eh, gĩtũmi gĩa kana kĩratũma relationship break na ihenya mũno Mr Kimemia mm, na ngwĩciria hau ha priorities rĩ Mm. he kĩndũ kĩngĩ itanagweta Eh. andũ nĩ magĩrĩirwo mamenye atĩrĩrĩ thĩinĩ wa priorities Mhm. Twa- twendana rĩ Mm. nĩ wagĩrĩirwo kwamba kũmenyithio mũhunjia ĩ Mm. mũciari ĩ Mm. nĩ kanitha ĩ Eh, no kana twagĩrĩirwo kwambĩrĩria nako kana nĩ arata Eh, no ta rĩu rĩ Eh, niĩ ngiuga kĩndũ kĩa mbere eh, mbere ya ũmenyithĩtie nginya mũciari mm,

mũkaheo counseling Mm. na kũngĩhotekeka mũndũ ũyũ akorwo ena some spiritual understanding Mm. nĩ wanyita Mm. because you need both spiritual na psychological support Mm. Okay. ĩno nĩ step irarũgwo mũno nĩ ya- nĩ ya ona rika Yeah. na ngwĩre mũndũ wa ngai harĩa hothe ũranjĩndorera Mm.

kuma hau rĩ Mm. ĩranai atĩrĩrĩ Mm. nĩ tũrabatara gwetha mũndũ Mm. aũteithia Mm. aya mwarĩkia hau rĩ Eh. nĩ mũkonsida kana nĩ mũgũthiĩ kuona aciari kana nĩ tua rĩ Mm. reke relationship ya ĩgũrũ ĩgũrũ Mm. ĩthiĩ ũguo Mm. mbai mũtige kũmenyithia kanitha Mm. menyithia aciari Mm. angĩkorwo nĩ muona nĩ akinya handũ ha kũmenyithio kĩ Mm. aciari aciari mamenyithagio kĩndũ kĩronania Kĩndũ wĩ serious. nĩ kũingĩra mũraingĩra kĩhiko-inĩ Yeah, yeah. ti mũthako mwĩ naguo Mm, mwarĩkia harĩ aciari rĩ Mm. ona rĩngĩ mũtarĩkĩtie kũracia kana kĩndũ aciari nĩ mamenya rĩ mm, kanitha no ũmenyithio yeah, andũ aya nĩ kũndĩti mareka ndĩa eh, marandĩti mm, rĩu kuma hau rĩ ĩkĩrai social media mm.

Ũndũ wa kana ũrĩa wa kana ũrĩa ũtũmaga eh, relationship break na ihenya Mm. ciayo kũingĩra marriage Mm. nĩ kĩndũ gĩtagwo lack of knowledge kana lack of information. Mm. Njuge andũ aingĩ nĩ megeragĩra Mm. ndũgũ cia wendo Mm. na mageciria atĩ maũndũ ma ma ndũgũ cia wendo rĩ Mm. mathomagwo na cararĩ mokaga na cararĩ Mm. nĩ maũndũire ndũrabatara kũrutwo nĩ mũndũ Mm. no reke ngwĩre Mm. ona thĩinĩ wa African traditional setup rĩ Mm. anake na airĩtu magĩ- makĩenda kũhikania nĩ mathiaga makona athuri athuri harĩ andũ arĩa maheagwo mamaragĩrie Mm. ona matarĩ mareka atĩa Ma- ma- marahika. matarĩ marahikania kana kũ- ona mwanake akĩenda kũhikania he- nĩ aheagwo mũthuri wa kwaria nake eh, nĩgetha amenye ũrĩa gũthiaga Mm. especially arũme nĩ mataragwo mũno mm, na ũmũthĩ ũyũ nĩtũ- nĩtũnyihanyihĩtie counseling harĩ arũme Eh. na njĩra nene mũno Mm. na ti kũnyihanyihia nĩ ta kweheria Mm. ũgakora andũ marenda gũthiĩ kũdate na gĩthũri Mm. na gũtirĩ mũndũ ũĩ ĩ ma- maũndũ nĩ kũrantũra na naturally reke ngwĩre caria information Mm. tondũ no mũthĩ tũki- tukiuma haha tũkĩrĩkia thaa ici rĩ Mm. he mwanake na mũirĩtu maroka Mm. na marenda ndĩmarĩrie Mm. tũrenda kũ- nĩ hingo tũrambĩrĩria dating Mm. gũthiaga atĩa Mm. wanyita Mm. lack of information nĩ ĩratũma andũ aingĩ meke atĩa Mm. ma break kinya relationship ciaku nĩ kũingĩra kĩhiko-inĩ Mm. ikaga gũkinya kũingĩra kĩhiko-inĩ tondũ nĩ kwaga kĩndũ gĩgwĩtwo information ya kũigana Yeah. so eh, etha mũtarani Mm. to nginya kwae mũtarani tani Mm. eh, professional Mm. no akorwo arĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire tũmaũndũ ũguo Mm. mũngĩthiaga kuona Mm. na na nĩ mũgũ- nĩ mũgũkorwo mũgĩteithĩka Mm. ona akorwo nĩ we wĩ wiki Mm. ũkahoyaga kũmenya na kũria ciũria Mm. haha hathiaga atĩa Mm. nĩgetha ũhote kũramata ndũgũ yaku Mm. o hau ha knowledge no- hihi no ũnjĩre kana ndĩ right ĩ Mm. nĩ ndĩona nginya gũthoma mabuku about about about marriage yes rĩu nĩ na, waria na, na video seminar tarĩu nĩ nyonaga ahunjia angĩ mena very good seminars yes about uh, courtship na ũhoro wa marriage wakora nyamũ icio no to to- to- to nginya ũthiĩ kuo nginya youtube wa google ĩ, ũkona nĩ- this, this, this is making sense, nini sense

eh Aya. hena ĩmwe ndigaru Ah, sawa sawa no tũthiĩte wega tũtigĩthiĩ ĩyo ya mũico ya mũico Ehe. kĩrĩa kĩratũma relationship nyingĩ cituĩke cia kũ break Eh, nĩ kwaga kwĩhokeka mm, kana kwaga kwĩhokana ehe, na kĩmemia nĩ getha mũirĩtu ũrĩa ũrenda kũhikia akwĩhoke rĩ Mm. no nginya ũprove we wĩ mwĩhokeku ĩĩ, njugaga trust rĩ eh, it takes time to Mm. build it, Mm. a moment to break it, Mm. and a lifetime to rebuild it. Mm. Na rĩu kĩmami ũngĩkorwo kĩndĩti mũirĩtu rĩ Mm. na nĩ ũrĩ kahĩ waciarĩte na kũu kana kairĩtu rĩ Mm. na nyina ona nĩ mwakiugire mũtigũikarania rĩ Mm. we nĩ ũrona he bata kwĩra mũirĩtu ũyũ nĩ ũrĩ mwana Hena bata. eti na bata mũnene Mm.

Ah, mũngĩkorwo mwĩ thĩinĩ wa relationship na mũndũ Mm. na wĩra waku no kũikara ũkĩmurumaga Mm. mwahĩtania ũkaria ũru Mm. mũndũ ũcio nĩ agũtiga gũkwĩhoka Mm. na one ndangĩkwĩhokera ngoro yake Mm. so mwĩhoko wake thĩinĩ waku ũgeka atĩa Mm. ũgathira Mm. so maũndũ marĩa mothe maratũma mũndũ akorwo ndangĩkwĩhoka rĩngĩ Mm. nĩ maraingĩha mũno thĩinĩ wa- thĩinĩ wa relationship Yeah. magatũma ndũgũ ĩyo ĩkue ĩtakinyĩte kĩhiko-inĩ Mm. na especially ha, ha trust rĩ Mm. nĩ haratũma rĩu andũ makinye handũ makauga atĩ nĩho kinya ũigua mũndũ akiuga atĩrĩrĩ Eh. arũme othe nĩ nĩ nyamũ ĩ ĩtakomĩte ngũra twĩ kanitha no ona twĩ kanitha rĩ Ngai nĩ- nĩ ngai wombire ngui Okay, nĩ ngai wombire ngui koguo ĩ ti atĩ tũrauga atĩ ngui nĩ njũru Eh, eh, no nĩ ũndũ- nĩ ũndũ wa ũguo ĩrĩaga indo itarĩ njega rĩ eh. nĩkĩo gĩtũmaga Ti ũigue gwĩtanio Eh. nayo ti wega ti gwĩtanio gwĩtanio nĩkuo kũũru no ngui ti njũru ngui ti njũru ĩĩ rĩu ũyũ wakiuga mũndũ akiuga we mahana ũguo Mm. kana ndigiri Mm. nona Mm. Eh, eh, eh, in fact, eh, rĩu ũkiuga ũguo rĩ mũndũ auga ũguo nĩ ũndũ wa kĩ arĩa othe ana date nao rĩ mm. gũtirĩ mũndũ aya ahota kwĩhoka acokaga kuona hi mũndũ kana kũmahana atĩ andũ aya kai andå aya makoma hana Mm, so mwĩhoko ũcio wathira mm, ndũgũ igakorwo itirĩ na muoyo mm, tondũ trust nĩyo muoyo mm, wa, wa ndũgũ na wa Mm. kĩhiko mm, onawe thĩinĩ waku rĩ Mm. mwĩrĩ ũcio wothe wĩnaguo na kĩĩ rĩ mm, hena kĩndũ gĩtagwo muoyo mm, kĩrĩa gĩtũmaga ũkorwo wĩ muoyo eh, mũndũ angimũ nĩ muoyo wake nĩ kũbuthabuthaga eh, relationship ingĩthira trust mhm, anjagia kũbutha mm, kahora kahora mm. nginya kanja kununga mm. riu yo ndungika thiini wayo mm. ni thiru tondu hatiri na horo wa kwihokana kwanza hau ga kwihokana ngwiciri Nairobi ino ni ni affectete andu ta riu uragikora mwanake mambiri kudate na muiritu ndaramenya muiritu ni ari mwana tondu muiritu agire mwana agitwara ko gicagi Amwe thikũ ici ta hĩndĩ andũ mahikanagĩria gĩcagi nĩ ũĩ ũyũ mami wao, nĩ ũĩ mama wao, nĩ ũĩ andũ ao othe. So you know almost everything about this lady. Sahi mmepatana huku. Eh, mdo- msichana alipata mtoto 5 years ago na akamweka huko. Hatukatai hata maybe alipata huyo mtoto akiwa shule tondũ angĩ ũrakora ta rĩngĩ agĩire nginya high school. Ĩni. But nĩ agĩrĩirwo gũkwĩra. Ĩni. Ona tondũ rĩrĩa rĩu ũkamenya ĩ atĩ rĩu nĩ hĩndĩ mwathi kuona mwathiĩ mwathiĩ kuona aciari ake atĩ wĩiguage agĩ- mwana akĩmwĩta mamu ĩ ĩ mamu ũhoro ũcio ndũkaritũha ũkũritũhana nĩ ũkũrema no nĩ ndigagwo mũndũ akorwo agĩciria atĩa Mm, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wahitha mũndũ information ta ĩyo rĩ mm, ũkoragwo ũgĩciria atĩa na nĩ ngwĩciria bado na nĩ ũkwenda wandĩke maũndũ maya tũrauga tũrĩaria mm, tena nĩ tũkwenda tũrĩaria ũhoro wa rĩrĩ disclosure mm.

tũtuĩke kuonana nawe tũgĩe na counseling na mbeũ ĩngĩ nĩ ya kwaria nani friend on a friendly basis tondũ ona thĩna ndũngĩkĩhota gũikara ũtarĩ na arata That is true, that is Ĩni. true. Okay, sawa sawa. Nĩ twakena mũno mwĩroreri witũ na Ngai wa muoyo akũrathime. Niĩ njĩtagwo Kĩmemia wa Njũgũna kana Mr. Chairman.